Fi Bla Kantunieri, illum għandi miegħi il Carmel u l-Dorothy. Carmel inti aktar kmieni ftit ġimgħat ilu ġejt arrestat il-Libja għal xejn bi żball. Ħa naraw ftit l-istorja ta' Carmel. Ftit tal-ġimgħat ilu fil-media Maltija ħarġet l-aħbar li r-raġel Malti Carmelo Grech ġie arrestat il-Libja. Wara 21 ġurnata maqbud fil-ħabs fil-Libja, Carmelo nħeles u ġie lura Malta. Aħna ltqajna ma' Carmelo u b'mod esklussiv qalilna l-istorja kollha. Erba' snin ilu, meta bdiet il-gwerra tal-Libja, Carmelo u t-tifel tiegħu telqu bid-dgħajsa tagħhom minn Malta għal-Libja biex b'mod volontarju jgħinu lin-nies fil-gwerra. Mexxejna minn Malta mediċina li bdiet ġejja kulħadd kien jaf minn mad-dinja kollha, ikel, u l-emergency staff. Emergency staff huma tobba biex jagħmlu operazzjonijiet qegħdin għall-isptarijiet ġewwa miżurata.
Marru l-Libja diversi drabi u kull meta kienu jaslu fil-port tal-Libja kienu jibdew iħottu l-affarijiet malajr għax kienu jafu li l-post kien perikoluż. Imma ħafna drabi, qabel jilħqu jħottu kollox minn fuq id-dgħajsa, kienu jattakkawhom bil-missili.
Waqt il-perjodu li qed inħottu, kienu jattakkawna bil-missili ġal-Porta Miżurata. U mhux l-ewwel darba, ġifieri, kellna waqfu x-xogħol ħesrem u aħna naħarbu mill-port u l-ħaddiema li kien ikun hemm kien ikunu madwar 100 jitilqu bil-karozza tagħhom jew bil-coach. Waqt dawn l-attakki bil-bombi, Carmelo u t-tifel tiegħu kienu jkunu mwerwrin għax kienu jkunu jafu li hemm ċans kbir li jolqtuhom u joqtluhom.
Naqbes minn fuq id-dajsa għall-art u nisken wara Rota ta' ta' trakkijiet minn dawk il-kbar. Ngħid almenu għandek xi jilqalek, qed tifhem. Huma kienu jisparaw missili lejna u lejn tan-NATO, lejn il-vapuri tan-NATO. Grazzja l aħna nallaqt ma raqtuna, kien sar miraklu kull darba, għax anki meta konna nkunu fil-port. Ġili jattakkawna bi 30-40 grad, taf inti l-grad huwa missila ta' jisu 0.5 of a meter. U ġieli ħabbtu quddiemna, la ġenba tad-dgħajsa fuq l-art.
Meta mbagħad għaddiet il-gwerra, il-Gvern tal-Libja ftiehem ma' Carmelo biex jagħtih ammont ta' flus bħala rikonoxximent ta' dak kollu li kien għamel man-nies Libjani fil-gwerra. Ammont ta' flus li kellu jkopri il-fuel li Carmelo uża biex jasal minn Malta l-Libja u lura. Ftit ġimgħat ilu, Carmelo mar il-Libja biex jiġbor dawn il-flus. Imma meta wasal il-Libja, minflok tawh il-flus, arrestawh u tefgħuh il-ħabs. Wasalna l-Abrak, għal-ħin ta' tlieta neqsin kwarta fil-ħodu. Konna għadin ġiġa satejn delay. Kif tħanna għall-immigration tal-Abrak, ra l-passaport għalli din minn fejħat tal-viza. Tum mill-airport ta' Mizurata. Għalli din għalli falsa dil-viza. Għatlu falsa, għatlu mill-immigration ħatta jien ma ħattix Mit-triq, għalli m'għandux jaqsam. Għalli minu il-persuna li kalla jitla għalik, għatlu ċertu wieħed Muhammed. Għalli fejjet, għatlu ċempiltlu maġiex, għatlu qabel ma mill-labrak għalli li tila l-airport. Insomma għalli dan mux xol, għalli aħna għedin pat speċi fi gwerra u għek u ma nafdaw il-ħadd. Għalli jimxi miegħi. Tlaqna, U f'nofs tat-triq intqajna ma' żewġ karozzi tal-pulizija. Tkellem magħhom li għandi viża falsa ta' miżurata u it-transferini minn mill-karozza tiegħu għal karozza tal-pulizija. Dawn bqajna sejrin u ntqajna ma' entratura kien hemm madwar 15-il suldat armati Allu għanna wieħed Malti viża falza.
Il-viża li kellu Carmelo kienet tajba, imma l-airport ħasbuha falza, issuspettaw fih u għalhekk arrestawh. Qalu li l-luggage, ftaħna l-luggage biex jaraw dan. Għalli computer, mobile, u li għandek dak għal fuq u l-ħweġ għal miegħek fiċ-ċella. Għedlu fiċ-ċella tlimla eh, ħsad. Infetaħ l-ewwel bieb, infetaħ it-tieni bieb, u infetaħ it-tielet bieb u ġejna ġaċella kien hemm sitta minn nies Libjani.
Meta fil-medja ta' Malta ħarġet l-aħbar li Carmelo ġie arrestat fil-Libja, il-mara u t-tfal tiegħu li kienu qegħdin Malta bdew jippruvaw iċemplulu biex jaraw jekk hux kollox sewwa. Imma l-gwardjani fil-ħabs tal-Libja ma bdewx iħalluh iwieġeb il-mobile.
Meta ssib tajtuli fil-ħodu, eh, ċempel it-tifel, kien imsifel l-Italja. U wieħed mid-diretturi għalli minn qed iċempillek għatlu t-tifel tiegħi. Għatlu nista' nirrispondi biex naqalmenu ntihom informazzjoni li l-om li jina qed arrestat. Għalli le, mbagħad wara ftit ċemplet il-mara u l-istess, minn qed iċempetlu l-mara. Nista' nirrispondi? Le. Carmelo jgħidilna li meta fl-aħħar irnexxielu jkellem it-tifel iż-żgħir, il-Libjani fehmu l-iżball li kienu għamlu u rranġawlu biex jeħilsuh. Imma sadanittant, f'Malta fil-gazzetti kienu qegħdin joħorġu ħafna stejjer li ma kinux vera fuq Carmelo. Il-Libjani bdew jarawhom, bdew jaħsbu li kienu vera u minflok ħelsuh mill-ħabs, aktar intensifikaw l-interrogazzjonijiet. Li l-gazzetti bdew jirrapportaw dak kollu gideb fuqi li jiena ma kontx naf x'inhu x'inhu jsir. Mbagħad huma n-naħa l-oħra iżidu l-investigazzjoni biex jaraw jekk dak li tgħidu l-gazzetti kux vera vera minnu jew le.
Carmelo dam 21 ġurnata fil-ħabs fil-Libja għal xejn. Imma jgħidilna li l-Libjani mxew tajjeb miegħu u meta ndunaw bl-iżball tagħhom, ħelsuh u ġabulu ajruplan privat biex itajru mil-Libja dirett għal Malta.
U bagħtuli ajruplan, ġew tnejn tal-Foreign Affairs Maltin u kien hemm wieħed mill-ambaxxata Libjana bħala security. tlaqna minn hemmhekk Mill-Abra Kal Malta.
Carmelo jgħidilna li kieku l-ġurnalisti Maltin qagħdu aktar attenti kif jirrappurtaw l-istorja tiegħu, kieku trawma tiegħu fil-Libja kienet tkun ħafna inqas kera. Għax jiena nħoss li ma kienux il-ġurnalisti Maltin irrapportaw ħażin ħafna ħażin fuqi, Kemm kont nagħmel? Bejn tliet ijiem, ħamest ijiem l-iżjed.
Kif intom issa dorti? Kif intom?
Kif tgħid, iż-żmien itaffi, imma t-trawma li tkun għaddejt minnha kull darba li tiftakar terġa' tgħixha. Inti x'ħassejt meta sirt taf li arrestawh? Aħna konna mitlufin, hu mitluf hemmhekk u aħna mitlufin hawnhekk. Lanqas taf se taqbad tagħmel. U mbagħad. Għedt li ġieli bżajt li mhux se jerġa' jiġi d-dar. Ovvja, ovvja.
Kienu pajjiż fi stat ta' gwerra, ma tistax tara x'ħa jiġri.
U intom għandkom appell?
Jiena nixtieq li Il-midja joqogħdu aktar kawti u aktar bir-rispett meta jirrappurtaw għaliex aħna dak li jkun ikun għaddej minn żmien verament diffiċli u min ikun qiegħed barra bħalma kien ir-raġel iktar jagħmlulu ħajtu iktar diffiċli tifhem biex jinħeles u whatever. Dan noħduh appell anke għalina bħala ġurnalisti għax Stajna konna aħna dan l-iżball jista' jagħmlu kulħadd. Eh, tista' tkisser il-ħajja ta' xi ħadd. Mhux hekk.
Nirringrazzjakom ħafna li kontu magħna, Dorti, Carmel, nixtieqilkom affarijiet mill-isbaħ fil-futur eh, u grazzi ħafna tal-li qsamtu l-istorja ta' nixtieq. Nirringrazzja lil kull min issapportjana u għena biex ir-raġel eh, l-imbaxxat, il-gvern minn kien biex Ir-raġel reġa' ġie d-dar magħna. Nirringrazzja nerġa' Nirringrazzjakom.
pubblikament il-Gvern Malti, il-Gvern Libjan, l-Ambaxxata Libjana u speċjalment ħabib għal-għami, l-Ambaxxatur, u l, Sibt ħafna għajnuna, għedt lilna. il-Konslu ġdid li għeni ħafna ġewwa meta konna qegħdin il-ħabs. Bis-saħħa tiegħu kont imbagħad kont inċempel spiss id-dar. U l-kull min ħadem biex ninħeles jien.
Grazzi ħafna.
Grazzi lilkom.
U nawgurawlkom kif għedtilkom affarijiet sbieħ.